Iawn, Ed Holden yn Mister Formula yma unwaith eto gyda gweithdy beatboxio. Felly, tro dwytha nath ni siarad am curiadau, patrymau a sut i creu synau. Felly heddiw, da ni'n mynd i sôn ychydig bach mwy ynglyn â sound effects gwahanol. Nath y sound effect cynta 'ma, nath hwn gael fi fewn i lot o drwbl yn ysgol, felly Newch o lot yn ysgol. Ah, peidiwch yn ei go iawn. So be da ni'n galw hwn? Ydy seiren. A mae sŵnd yn fel hyn. Wneud y sŵnd o fel bod o'n pasio. Felly, i creu y sŵn seiren yma, be da chi angen neud ydy hyn. Mae yna dechneg, oce, okay? mae yna technique tu ôl i hyn. I gychwyn efo, uh, defnyddiwch bus y bawd chi a neu cilch fel hyn, oce? Okay? Rwan, dwi eisiau chi roed y cilch yna ymlaen y ceg, o. So mae'r gwefusau yn neud siap crwn. Cilch, o, oce? Okay? Iawn? Rŵan, dwi eisiau chi roi dannedd top chi, hein, yn erbyn y gwefus gwylod fel hyn. OK? O? Chydig bach fel uh, Bugs Bunny yndi. so fel hyn. A rŵan, heb symud y ceg, da chi'n gorau cadw'r ceg fel o, OK? Heb symud y ceg. O chest chi wan. Dwi eisiau chi gwthio'r llais allan yn rili really fel hyn, OK? Ond, pan dych chi'n ei hynna, peidiwch â symud y ceg. Oce? Barod ar ôl pedwar? Un, dau, tri, pedwar. Cool, sŵn seiren. Y sŵn nesaf, defnyddio'r union un techneg, Ond be da ni'n galw hwn ydy e-hôn, neu corn. A mae e-hôn yn swnio fel hyn. Yeah? Ac yn neud y sŵn yma, da ni'n neud yr union un peth a seiren, da ni'n mynd fel hyn, oce? Okay? Ond tro yma, da ni'n mynd yn isel efo'r llais, da ni'n mynd i pitch is, oce? Okay? Felly, mae seiren fel hyn, wiw, wiw, ond mae e-hôn fel hyn, wiw, wiw, wiw, dym, Bam! Ocê, felly dych chi angen neud yr union un peth â'r seiren, ond tro ma mae'n isel. Felly fel hyn, o. Mae'n swnda fel corn ar lori yndi? Cŵl. Ocê, sound effect nesa. Be 'den ni'n galw hwn? ydy ci yn cyfarth. Oce? Felly y ffordd mae hwn yn gweithio, wel na i ddangos i chi gynta. Mae'n swnio fel hyn. Really cool os ydych eisiau weindio fyny y cwn ffrindiau chi. Mae'n gweithio rili really da. Felly, y ffordd da chi'n neud y swn yma. Be da chi angen neud ydy hyn. Da chi'n mynd woof, oce? Okay? Fel fysa chi. Woof, woof! Ond y trick ydy i neud woof tra da chi'n anadlu. Okay? So ti'n chwythu allan, ti'n ti anadlu fewn. Okay? Felly yn lle mynd fel hyn, wff, ti'n mynd... Okay? Barod ar ôl pedwar? Un, dau, tri, pedwar! Cool. Sŵn ci yn cyfarth. Iawn. Sŵn nesa. Be dyn ni'n galw hwn ydy'r curiad calon. Okay? Heartbeat. Dod am yma. Um, na i wneud y sŵn gynta, oed yna i esbonio i chi sut dwi'n creu y sŵn. Sŵn dy fel hyn. Oce, okay. felly y ffordd da chi'n creu y sŵn yma, um, di hynna ddim yn amlwg yn curiad calon chi, oce? Okay? Yr ôl sy'n digwydd ydy hyn. Dwi'n defnyddio'r gwddw i creu sŵn sydd yn swnio fel curiad calon. Ac y ffordd da chi'n neud hynna ydy gan fynd... Um, Oce, okay, da chi'n angen deud y geiriau yma, ond da chi'n mynd ng. Ond da chi'n mynd ng, ng, ng. Dim hynna dwi'n golygu. Be, be dwi'n golygu efo hynna ydy, yn eich gwddw, da chi'n mynd ng. Fel hyn, mae'n fatha ng, mae'n debyg i'r ng. Ocê? So mae'n dod o'r gwddw, ti'n gwneud y sŵn dau waith, gadael gap, dau waith, gadael gap, dau waith, gadael gap. Ocê? Nathoch chi weld yn fanna bod fi wedi defnyddio'r microffon, a pan dwi'n rhoi y microffon yn fanna, mae'r sŵn yn, uh, yn gael ei bigo fyny trwy'r speakers, oce? Okay? Ond da chi'n gallu neud o heb y microffon. Cool. Dyna rhai o'r sound effects. A jyst i fynd nôl at patrymau curiadau ni o'r sesiwn dwytha fel bod chi'n mynd anghofio. Y curiad cynta, b, b, c. Iawn? Barod ar ôl pedwar? Un, dau, tri, pedwar. Da iawn. A sy'n rhywun yn cofio beth ydy'r ail patrwm, yr un anoddach? Os ydych chi'n cofio'r rhythm? Boots and cats. OK? Mae hwn yn swnda fel hyn. Chwtio hwnna efo fi ar ôl pedwar. 1, 2, 3, 4. Da iawn. Felly, da ni wedi uh, da ni wedi dysgu ychydig bach o sound effects gwahanol, a da ni hefyd wedi trio ychydig bach mwy o patrymau curiadau.